Үтүө күннэн, күндү көрөөччүлэрбит! Былыргы дьылын былдьаһыктаах мындаатаны быдан нөҥүө өттүттэн устар ууну сомоҕолууру уостан уоска бэриллэн, Ууһаан тэнийэн кэлбит олоҥхо өйүн чэрчитинэн, бүгүн биһиэхэ сэргэх сэһэргэһии түһүлгэтигэр ыалдьыттыыр Сунтаар улууһун Элгээйи нэһилиэгин олохтооҕо, олоҥхоһута, оһуокайдьыта, тойуксута Изабелла Ивановна Макарова толоон туорааҕа. Үтүө күннэн буоллун, Изабелла Ивановна. Үтүө күннэ.
Биһиги бүгүҥҥү ыалдьыппыт, биһиги ыҥырыыбытын ылынан кэлбитигэр киниэхэ махтаныах тустаахпыт. Елена Людмила Ивановна, биһиги бу эн холобур иккис кинигэҥ тахсан бу олоҥхо ыйын чэрчитигэр түбэһиннэрэн биһиги эмиэ билиһиннэриэхпитин баҕарабыт. Так Буурай олоҥхо айыллан тахсыбыта. Ол иннигэр эмиэ бастакы кинигэтэ «Хомуурунньук оҕо саас сайылыга» тахсыбыта. Билигин эмиэ кини үһүс кинигэтэ тахсаары сылдьар, бэчээккэ сытар. Билигин буллаана биһи Изабелла Ивановнабыт бу «Так Буурай» олоҥхотун хайдах, туохтан хаҕылаан, туох санааттан айан таһаарбытын эмиэ биһиги түһүлгэбитигэр кэпсиэххэ
Ото биһиги улууспутугар сыл аайы нэһилиэктэринэн айан күрэх буолааччы. Онно була тыһыынча икки тыһыынча убаһыта сыллаахха аан бастаан Айыы Дьураҕастай Сергей Баһылаев олоҥхотун быһа тардан толорбутум. Онтон эһиилигэр Бэйэбит түөлбэбит олоҥхоһуттарын олоҥхотун үөрэтиҥ диэн ирдэбил кэлбитэ. Ону библиотеканнан эҥин көрдөөммүт биһиги тыһыынча тоҕус сүүс отут аҕыс сыллаахха суруллубут эрэ олоҥхону булбуппут. Ааҕан көрбүтүм отой мин кыайан өйдөөбөтөҕүм тоҕо диэтэххэ былыргы тылларынан суруллубуттар этэ. Ол иһин горуобалаан суруйан көрүөм диэммин, чэ бэйэм ылсаммын, үс аҥаар ый ханна да сырыттарбын олох кыбына сылдьан, турулаһан туран отобиир олоҥхону суруйбутум. Ол онтум баллаана икки тыһыынча уон аҕыс сыллаах эмиэ бу Сунтаар улуус улууспут иһинэн олоҥхо суруйааччы Олоҥхону уруйууга эмиэ күрэс биллэриллибитэ. Ол онно буолла уон икки киһи кыттыбытыттан кылаан кыайыылаах буоламмын били бу таас бурай олоҥхом таас бурай бухатыыр олоҥхом күн сирин көрбүтэ. Онон эмиэ улус культуратыгар бу чуолаан Мария Васильевнаҕа, Тускулаанаҕа махталбын биллэрэбин. Ирэ вот ону ылан хоһуруйуу диэн айман аны дьыала буолбатах, бу уус-уран тылы барытын бу эккэр хааҥҥар иҥэринэн, бу иһин биир туох эрэ иһин биир айылҕалаах киһи уһуруйар буоллаҕа дии, холобур айар бу ис иһиттэн бэйэтэ баҕараан, туох эрэ иһин биир талаан, туспа талаан буоллаҕа дии. Кэрэ ол курдук бу талаан эмиэ мээнэттэн биһиэхэ холобур киһиэхэ бэриллибэт, бу удьуор утумнаан дуу, хайдах дуу бэриллиэн сөп диэн этэллэр. Онон Изабелла Ивановна эн төрүттэргэ эрэ олоҥхоһут дуу, тойуксут дуу баар буолан сөп эбиккин. Ото ийэм өттүнэн бааллар быһыылаах, ол гынан баран мин бу чопчубу диэн билэттээбэппин. Биһи ийэбит буоллааннан Потапова Ксения Игнатьевна отой мин кыра эрдэхпиттэн кини намыын сахалыы ырыаларыгар иитиллэн улааппыт киһибин. Мин дьиэ дьиэбитигэр сылдьан ким дьиэҕэ баарынан бука бары тэбистэҥҥэ ыллыыр идэлээх этибит. Кини эдэригэр үҥкүү тыла этэрэ уонна ол бу сценкаларган кыттан даже ити кыыс ырыатын иҥин олоҥхоттон быһа тардан кини толорор идэлээх эбит.
Людмила Ивановна ийэтэ эмиэ киниэхэ эппит тыллара көмөтүрэх буолбут буолуохтарын сөп оннук
Мин быллааначча билбиир туохтаа биирдэ отутпун ааһан баран быһылаах толооҥҥо ыһыахха тахсаммын үҥкүү тыла этэн турардаахпын Онно была ийэм миэхэ кынап буолбута нэһилиэк ыһыаҕар. нэһилиэк ыһыаҕар. Ону буллааны мин иннибэр биир оскуолаҕа эппитэ. Ол долгуйан буолаахтыы хаһан даҕаны оскуола оҕотун эппит матыыбынан мин бэйэм матыыпын таһааччы умнан кэбиһэммин олунан баран хаалбытым. Ону ийэм олох өбүлээбэтэҕэ. Этэн бүппүтүм кэннэ ити кэриэтинэ этиэҥ уһуох этэ диэн хомойбутум биллэрбитэ. Олунан ханнан хаалбытын онтон биэһаммын ааһан бараммын Хадьа эрэ этиэхтиин санаан кэлэн мин бу бэйэм уһуйааччыбар үөрэттэрэн бараммын туохха этэн боруобалаан көрбүтүм. Билигин даҕаны оттон холонобун. Отто бу олоҥхону буллаана ол эппитим курдук икки тыһыынча буһатта сыллаахтан хаҕылаан боруобалаабытым. Оттон бу олоҥхобута эмиэ мээнэ айыллан тахсыбатах буоллааччы. Бата туох эрэ эмиэ кыһалҕаттаан туох эрэ үтээн анньаан эмиэ бу Холобур, урукку умнуллан хаалбытталлара билигин биһиги эдэр ыччаттар холобур ылынарбыт ыарахан. Ол курдук кини эмиэ бэйэтин санаатыгар бу арый кэлиҥҥи боростой оҕусталларынан диэн бэйэбэр чугас буолуо диэн эмиэ айынан таһаарбыт эбит. Кини ол курдук халкы баран иһэбит, биһиги кэпсэтиибитигэр Изабелла Ивановна ити курдук эмиэ бу олоҥхо суруйуутугар билигин иккис кинигэтигэр киирсэн, бу тэттик олоҥхо оҕолорго анаан хоруй- хоруйан бэчээккэ сюжета аһаттарбыта. Онон э, туох Изабелла Ивановна иккис кинигэтэ айыллан тахсан күн сирин көрөрүгэр биһиги дьоммут эргэбит, бу иитээччилэрбит олоҥхо тула үлэлэһэр дьоннорбутугар улахан көмө, тирэх буолуо диэммит эмиэ эрэнэбит. Онон бу иккис кинигэҕин эмиэ кыратык биһиэхэ Кэпсии түһүөҥ дуо
Былырыын отто бу хамсык халаммытын кэннэ иккитинчэ сүүрбэ сыл бүтүүтэ музейбар үлэлии олороммун толкуйдуубун бэйэм бэйэбэр. Ону бу уһуйаан саастаах оҕолорго уонна кыра кылаас оҕолоругар отой олоҥхо диэн механабар отой суоҕа эбиттиэн. Ол иһин кыра оҕолорго анаан тэттик кылгас олоҥхону хоруйан көрдөххө хайдаҕай диэммин боруобалааммын утууһубу икки тэттик олоҥхону хоруйбутум онтон ити быйыл быйыл бэйэм били үбүлүөйдээх сылбар түбэһиннэрэммин саата биир эмит кинигэтин кинигэ гыммыт киһи диэн баҕаһынааммын ити бэчээккэ ыыттым баҕаһынааҕы олоххото киирэн эрэ олоххо киирэн эрэ бу кинигэтэ Көстүүтэ да көстөр дьүһүнүнэн даҕаны, ойуутунан даҕаны бу көрдөххө эмиэ олус интэриэһинэй, чаҕылхай, бу өҥө дьүһүнэ даҕаны табыллыбыт диэхпин баҕарабын. Уонна бу холобур уруһуйдарыгар, ойуутугар кимнээх үлэлэспиттэрэй? Бу
Хаҥа дьыл кэнниттэн уһун өрөбүллэргэ кэлэ сылдьан улахан кыыһым Жаннаҕа бу мин олоҥхобун кинигэ гынан таһаттарыахпын баҕарабын онон уруһуйдаан биэрэрэ тоҕойум диэбиппэр ылла даҕаны үс күн иһигэр уон улахан киһи уруһуйдаан кэбиспитэ онтон хаас Боркупэммиитэрпээн эмискэ учууталбар кэлэммин эмиэ кинигэ таһаттарыахпын баҕарабын, онон киирии тылын хоруйан биэриэҥ дуо диэн көрдөспүппэр, эмиэ үс күн иһигэр түргэн баайдык бу мин олоҥхобун ырытан уонна бу мин бэйэм кыра оҕо ааспыттан хаҕылаан киирии тылым бартын хоруйан биэрбитэ. Онтон Верскатыгар буоллаҕына, бу биһиги биир дойдулаахпыт Анатолий Кириллин Толикус билигин Уус Алдаҥҥа олорор. Ону кытары бассаап нөҥүө сибээстэһэммит эмиэ дьэ улаханнык үлэлэһэн мин барыта мин санаам хоту үчүгэйдик таҥан таһаарда
Этин тутарааччылар биир биһиги бу кырдьык олоҥхо диэн билиҥ үйэҕэ айыллан тахсара да ахсааннаах. Онон бу биһиги нэһилиэкпитигэр Изабелла Ивановна бэйэтэ сэмэй кылаатын киллэрэ сылдьарыттан эмиэ үөрэбит. Онон кэнчээри ыччаттарбытыгар анаан холобур кини баҕа санаатын истиэхпитин баҕарабыт. Туох баҕа санаалааҕый, тугу өстө маннык айыахтарын, олоххо киллэриэхтэрин баҕаралларын эмиэ.
Отумми санаабар бу һи-билигин биһиги һиэннэрбит үүнэн иһэр көлүөнэ һакалыы тылы билбэт, сатаан хаҥарбат уонна өйдөөбөт да буоллулар. Холобур мин аһа билэр оҕолорум, сиэннэрим хата бэйэм тылым тосто сыһа-сыһа кинилэр кытта нуучалыы кэбистэбин. Үксүн нуучалыылар Аһа дылар. үксүн нуучалыылар дылар. Онон һибээстээн холобур бу кыра оҕо тылланыаҕыттан Төрөөбүт тылыгар тапталы үөскэтэр курдук элбэх остуоруйа олоҥхолору айан, кинини били уруһуйдаталаан, даже мультфильм курдук оҥорон били кырһаастаах уһуйаан оҕолоругар элбэхтик кэпсээн, көрдөрөн били эттэргэр-хааннарыгар аһаа интэриэстэрин тардыахха наада дии саныыбын.
Лиза Ивановнабыт эмиэ бу бэйэтэ атын суруйааччылар курдук эмиэ ураты көрүүлээх уонна бу аата даҕаны бу интэриэһинэй диэххэ сөп толоон туорааҕа диэн бу псевдонимҥын хайдах ылыммыккыный хаһан туох анааттан эмиэ это бастаан дьиҥинэ мин аан бастаан бу оҕолорум оскуола үөрэнэр эрдэхтэринэ саха тылын уруогары ити хоһоон туоҕа биэрээччилэрдии суруйан кэлэҕиттиэн ол онно көмөлөһө таарыйа бастаан хоһооннору суруйар буолбутум Онтон кэлин быллааннаан туохха бу Илгээбит нэһилиэгин кулуһун түмсүүтүгэр киирэрбэр хайдары бэйэм ааппынан хуруйарбытын кыбыстыаханаан кэлбитэ. Чүөчэҥин араас буолан диэхтэрэй диэммин бээ псевдоним булунууһубун диэн токуйга түспүтүм. Онтон мин толоонтон төрүттээхпин диэн уонна оттон улахан туох даҕаны үөрэҕиҥнаһуох киһи туораах буоллахпына тоҕо сатамматый диэммин толоон туорааҕа диэн бэйэм бэйэбэр ааттыырбын Наһаа үчүгэйдик толкуйдаан бэриммит эбиккин. Олох эмиэ бэйэтэ историялаах, иһиликтээх, мутуктаах аат буоллаҕа дуот да? Онон биһиги көрөөччүлэрбит бу иккис кинигэ, үһүс кинигэтэ буолар буоллаҕа дии. Олоҥхону, ол бастакыта оҕо таас хомуурунньуга иккис кинигэтэ таат бу олоҥхо үһүс кинигэтэ бу оҕолорго анаан тэттик олоҥхо атаххан эрэр. Бу олоҥхобут оҥоһуллан олоххо киирдэҕинэ биһиги уһуйач уһуйаан оҕолоруга, уһуйааччыларга бу аныгы эмиэ көрүүлээх оҥорон таһаарар оҕолорго анаан мультиктары оҥорон таһаарар дьоммутугар, эргэбитигэр күүс-көмө, тирэх буолуо диэн улахан эрэллээхпит. Түгэнинэн туһанан күндү биһиги Саха сирин олохтоохторо Сунтаар улууһун Элгээйи нэһилиэгин олоҥхоһута, тойуксута, оһуохайдьыта Изабелла Ивановнаны толоон туораҕан кытта билистигит. Кини айар үлэтэ өссө даҕаны олоҥхо маһаны аал-нук мас курдук сириэдийэ ситэ тупса турдун диэн алҕыыбыт. Салгыы Изабелла Ивановна толоон туораҕы толоруутугар таах буурай бухатыыр олоҥхону көрүҥ-истиҥ, сэргээҥ Макарова Изабелла Ивановна толоон туораҕа Тыһыынча тоҕус сүүс алта уон алта сыллаахха ыам ыйын сүүрбэ икки күнүгэр төрөөбүтэ, кэргэннээх, үс оҕолоох, сэттэ сиэннээх, үлэ бэтэрээнэ, айылҕа түмүлүгэр харабыллыыр. Олоҥхону толорооччулары аан бастаан икки тыһыынча уон сэттэ сыллаахха Бүлүүгэ Олоҥхо ыһыаҕар көрбүтэ, уонна истибитэ икки тыһыынча уон алта сыллаахха үҥкүү тылын этэр, икки тыһыынча уон сэттэ сыллаахха олоҥхоҕо холонор Сергей Васильев Айыы Дьурҕастай олоҥхотун толорон улууска маҥнайгы миэстэ. Икки тыһыынча уон сэттэ сыллаахха Олоҥхо ыһыаҕар Бүлүүгэ кылыһах ырыалаах аналаат, икки тыһыынча уон аҕыс сыллаахха Оҕо саас сайылыга хомуурунньук кинигэтэ тахсыбыта. Икки тыһыынча уон аҕыс сыллаахха таас буурай бухатыыр олоҥхотун суруйан бүтээт, улуус ыһыаҕар кылгастык толорон, бастыҥ саҕалааһын аналаат ылбыта. Икки тыһыынча уон аҕыс сыллаах сыллаахха сэтинньи ыйга олоҥхону суруйууга бастыҥ олоҥхону суруйааччы, олоҥхону толорууга кылаан бириис. Икки тыһыынча уон тоҕус сыллаахха республикаҕа Уруйдан улуу олоҥхобут уон төрдүс бэстибээлигэр Үһүс үрдэр лауреат икки тыһыынча уон тоҕус сыллаахха муус устарыйга улууска Олоҥхо дойдутун оһуордаах оонньуута регионнааҕы күрэскэ маҥнайгы үрдэр лауреат икки тыһыынча уон тоҕус сыллаахха улууска олоҥхону толорууга кылаан бириис икки тыһыынча уон тоҕус сыллаахха Олоҥхо ыһыаҕар Намҥа Олоҥхо ырыатын дэгэтэ анал аат Икки тыһыынча уон тоҕус сыллаахха ахсынньы ыйыгар Андросова Ионова сүүс бүөһүн биэс сылыгар республикатааҕы күрэскэ иккис үрдэр лауреат, икки тыһыынча уон тоҕус сыллаахха Таас Буурай бухатыыр олоҥхо кинигэтэ тахсыбыта, икки тыһыынча сүүрбэ сыллаахха аныгы кэм олоҥхоһута аат иҥэриллибитэ, икки тыһыынча сүүрбэ сыллаахха ахсынньы ыйыгар Республикатааҕы уон бэһис бэстибээлгэ маҥнайгы үрдэр лауреат, икки тыһыынча сүүрбэ биир сыллаахха кулун тутарыйга уон алтыс, республикатааҕы бэстибээл иккис үрдэр лауреат